An do si mir erëm, Castlevania. Sou, elo wäert et wahrscheinlech den Zait fir den zweeten Part sinn. Also jo, zimlech héchstwahrscheinlech, souguer zimlech sécher. Also gin mer dann mol an schneiden kleng Wëllef an zwee oder mir schneiden hinnen de Kapp op. Dat ass jo och logesch, mat engem Schwert kann een Leit a Wëllef verbrennen gell. Ah réischt lo fänkt d'Musik un. Huah huah. Oh jo kloer.

So, lo gi mer. Jou! Du Sakgesiicht! Eigentlech du Krötengesicht. Ah, blöd Dir! Ech mengen, et huet guer kee Wäert, hei rof ze goen. Elo fir den Ufank. Also gi mer am normale Wee do. Kann ech hei späicheren oder sou? Nee, anscheinend net. Ech weess nach net, wéi een späicheren kann. Base mega cool mega genial ah ooh sou lo treffen mer eis rem mat dem Doud. Moien Doud, schon laang net méi gesin, was duchs du hier? Ech sin gekommen.

Ah, hei sinn Soldaten opgespiisst ginn. Fro mech vu ween. An hei geet et weider. Sou wäit war mer nach ni an deem Spill. Ah! Ah komm. Ech maan sou gären déi Lanternen futti, et deet mer sou leed. Ech géif gären et net maachen, awer ech muss. Dass wéi eng Sucht mat der Zäit, oh Kurzschwert, wisou hunn ech en net? Kurzschwert, ah, anleegen, leere Hand, oh, ähm, ähm, ok, ass lo gutt, jo, dat ass jo à la Final Fantasy, hehe. Interessant Geschicht. Uäh. Äh, lo bass du rau, gell? Lo bass du cool. Du. Du. Va Vampir! Mann. Frau. Du. Oh, Skelett ass fort. Ech mengen. Géignerin, wann se stierwen, sinn se endgülteg dout oder sou. Oder och net. Ah, ech krut nach Abs. Ah, merde, ech verwiessele mech ëmmer.

bei sou engem Déngen, oh jo ok, sinn an engem Sarg, sou späichert een also, kann een net méi späicheren, just eng Kéier oder wéi? Ech kucken, ah ok, dat ass gutt, dat ass gutt, mir hunn alles kapéiert, kapichet, wat ass, oh, Minecraft! Sous Würfel erhalten. Fir wat och ëmmer dat gutt ass. Ah, Souswürfel! Souswürfel? Ech mengen, et ass fir näischt gutt. Oder wat ass dat? Materialisiert Objekte. Wéi materialisiert Objekte? An, äh, an dann? Ah, vläicht, vläicht tauchen dann méi Objekter op. Wat, wou sinn ech hei?

Kürass, Ross, meinetwegen Fellkürass, Fellkürass, keng Ahnung wat dat ass, awer ech soen et nach eng Kéier méi haart, just fir datt ech probéieren ze verstoen, och wann et näischt bréngt. Warscheinlech ass dat eppes fir, ah, Fellkürass, natierlech, wat kéint et da soss sinn, wéi eppes fir unze. Ah, ja, okay. Und overwrite äh, Data, yes. Ah, ich, oh Mann, ich kann das nicht skippen. Skippen! Oh Gott. Das ist gut. Das ist eine gute Sache. Für was bist du rot, Kollege? Wieso bist du rot? Du wees jo schon dass. Ah! Wow. Ihr. Oh, du Sack! Du wees jo schon dass Steroiden net gut sinn fir d'Gesondheet. Oh, Bronze Kyras. Wat ass dat? Kréien ech lo all Sekonn eng nei Ausrüstung? So.

Komm mäi Jong, du muss de Schalter fir mech aktivéieren. Géi géi aktivéieren. Mécke, e bëssi méi. Nee, en weess net wéi et geet. En ass nach jonk. Ech verzeien hiem. Vläicht spéider net méi. Sou, dann gi mer hei erop. Ah, ech kann bestëmmt lo Messeren wierfen. Mat Messeren geheien duerch d'Géigend. Sou, sou, moin Skelett. Du weess jo schonn, dass. Ah, vergiess et einfach. Oh Gott, Mann, geh rop! Rop, rop, rop. Was bist du? Was ist das? Was ist das? Was ist das?

Ech verschwannen hei bestëmmt all meng Masken. So, geet dat. Jo, hei kënnt een och net laanscht. Ähm. Sinn déi komesch Déieren, äh, déi Dénger do. Oh Gott, op mengem Säiten. Oh, do, mei Dame. Ass si gepoisoned? Nee. Wieso? Oh nee, ech wiessche mech ëmmer. Ah jo, ech krut jo e Schild oder sou. Donnerschutz. Okay. Oder an dat. Ja, kann ja net schwéieren. Sinn ech nach ëmmer vergiftet. Jo. Ah, du, du, du, du, du, du. Ah. Soll ech weider rop oder soll ech no lénks? Ech mengen ech gi weider rop, weider rop, wann ech schonn hei. Mee kann et net sinn, ech stierwen! Wat krut ech grad? Jo! Eng Aaxt! Ech mengen dat ass déi bescht Waff. Wat, wat, ech wëll zréck! Hallo?

Oh du Aarschlachboss! Oh ne, ne. Ech muss eng Potion huelen oder se. Oder wie. Äh, eng Potion. Wie, wie benutzt den dat lo? Also. Ja, so geht doch natürlich. Ey, ey, ey, du Sack! Oh Mann! Ich will. Ich will nur mal probieren.

Wat gëtt dat wann fäerdeg ass? Wat gëtt dat wann fäerdeg? Jo, jo, jo, jo, jo! Oh nee, ech hu just een besiegt. Ech muss nach den Däiwel besiegen. Jéi, jéi, jéi!